NHIDCL ten four lane kawngpui atlaihna tura Compensation an pek chhuah Package three leh four atangin Kolasib DC Office in Administrative Cost cheng vai Belchharu Point pasa leh pariat an dawng tawh. Kolasib leh Aizawl inkar Thingdol ramchhung National Highway RTP fa phul kawng chhia chu ni min a, MGA Kolasib District DC leh SP ten an tlawh hnuah vawiin chu, Chawhma dar sawm pakhat leh chawhna dar khat thleng kha an khar a ni. Nimin tlai khan Zemabawk West huam chhungah in a chim a, mi pakua chimpuiin pahnih in hliam an tuar. Thlirtute chibai vek u le, Vawino Gasni sawm pakua sang hnih sawmhnih pathuma chanchin thar kan nei te i lo thlir ho ang u, a chhiartu Noel Vanlalruatpuii. NHIDCL ten four lane kawngpui an laihna tura compensation an pek chhuah. Package three leh four atangin Kolasib DC office in administrative cost cheng vei belchher ruk point pasarih pariat an dawng tawh. NHIDCL ten four lane kawngpui an laihna tura compensation an pek chhuah package three leh four atangin Kolasib DC office chuan administrative cost cheng nuai zaruk sawmsarih pariat sing hnih sang Cheng nuai zaruk sawm sarih pariat sing sarih sang thum zakua a dawng tawh tih. SPIODC office chuan RTI kan palai zawhna a chhang a, Administrative Cost hi Mizoram Land Revenue and Settlement Department Guideline for Utilisation of Administrative Costs for Land Acquisition in a phal ang a hman a ni tih a tarlang bawk. RTI hmanga zawhna SPIO-in a chhan dan chuan NHIDC LTN Fourlane kawngpui an laihna tur, ram lak leh zangna dawmna sem thlenga buaipuina man, Administrative Cost, hi Package Three ah nuai za thum sawm ruk pahnih, Singa sang hnih zariat sawm pang, sawm sarih panga an dawng a, Package Four ah nuai za thum sawm paruk, sing hnih sang khat sawm kua pasarih an dawng tih tarlangin heng pawisa dawnte hi hman chhuah tawh a nih thu leh CALA staff hlawh atante Foreland Survey te, TADA atan te, DC Office, Conference Hall chei that nan te, CALA, Additional DC Quarter chei that nan te, DC Office Foreland Branch a stationery leh thil dang lei nan te, Settlement Office khawl leh bungraw dang lei na te, DC Office tukverh frame aluminium a thlak nan te, CALA Room a PA Room chei that nan te hman a nih thu a tarlan tarlan a ni. Administrative cost an dawn atanga an pawisa hman tawh zat zawna erawh chhan a ni lo. Kolasib leh Aizawl inkar Thingdol ram chhung National Highway, RTP Farm, bul kawng chhiah chu nimin a MGA Kolasib District, DC leh SP ten an tlawh hnuah vawiin atangin chawhma dar sawm pakhat leh chawhnu dar khat thleng khan khar a ni. Kawngkhar a nih chhung hian hna chak takin vawiin atangin thawh tan nghal a ni a, a hmun a kal kan palai hnen atanga thu kan dawn danin hetianga hna thawh a nih chuan rei lo teah kawng chhe lai hi siam that thuai a nih beiseiawm a ni. Nizan hmasa dar sawm leh a chanve khan Excise and Narcotics, Anti-Drug Squad, Aizawl leh. Bill khawthlir John YMA Changkop chuan Bill khawthlir kha khar zawla Heroin gram sawm sarih pakua an man. Excise and Narcotics, Anti Drug Squad te hian an report dan an report dawn bawh zuiin khar zawl hi an pan a, John YMA te chu phung bawmah sawmin Mang Bawia kum sawmli pakhat son of Thang Khaw Hluna kut atangin Heroin te hi man a ni. Heroin hi sahbun bawm sarih a dah niin ruihhlo nen thuneitute hian an la chho nghal a ni. Heroin hi sahbawn bawm sarih a dah niin ruihhlo neitu nen thu neitute hian an la chho nghal a ni. Nimin tlai khan Zemawbawk West huam chhungah in a chim a, mipa kua chimpuiin pahnih in hliam an tuar. Nimin tlai dar nga vel khan Zemawbawk West huam chhung Bethel vengah KC Zava in chu chimin mipa kua a chimpui a, Mi pahnih in hliam an tuar a ni. In in a chimpui te hi in neitute chhungkua puitling pali leh an hnathawk mi panga te an ni a, hliam tuar te hi hnathawk a an chhawr mi pahnih an ni. In chimta hi Assam type chhawng thum niin a lai an luah a, a hnuai lam luah tura buatsaih mek niin anmahni pawh in tun hnai maia an luah a lu a ni a, hliam tuar te hi ngaihtuawm an awm lo nia thu dawn a ni. Vawinkhanh Chief Minister Pu Zoramthanga chuan a bial chhung KC Zawate chhungkaw chenna in chim a tlawh a. Chief Minister chuan Pu KC Zawate chhungkaw vanduaina chawpui a tih thu hrilhin a hmunhma te sak leh theihin thian fel sel a, a tul ang zela an inpuih tur thu in a chah a ni. An kawt kawngpui kal zelin a piah lawkah sawrkar sak mek futsal ground a chhun a. Futsal ground panna lam lian tur a nih avangin nakin lawkah tha taka la siam tur a nih thu a hrilh bawk. Chief Minister hian Hnatlangte thingpui rum nan Zemabawk West Branch yma kutah cheng sang nga a hlan a ni. Pu KC Zawa te in te hian an in Assam type sak than i tun kar ni laini khan an luah lut a, nimin tlai lam ruahpui sur lai khan vanawih thlak takin a chim ta a ni. Puan tawh angin a chim lai hian an chhungkua member pali te leh an hnathawk tu te an awm a, hliam te chu. Hliamte chu nei hlawm mah se, an nunna atana hlauhthawn awm tham harsatna an tawk lo nia thudawn a ni. Tukin zing lamah Aizawl District Disaster Management Authority la min an tlawh tawh a, chhun lamah khawtlang mipui tlawm ngaite nen an seng hawi zui a ni. Aizawl sahuan atanga ramsa ruk bo chungchang rinhlelh hnam dang paruk te chu tun hnai kha. Tunhnai khan Police ten thu an zawt fiah. Aizawl sahuan atanga ramsa ruk bo chungchang a rinhlelh hnam dang paruk te chu tunhnai khan Police ten thu an zawt fiah a, voice record, video leh WhatsApp message hrang hrang information an dawn te Police la min chhui zuiin August ni sawm panga khan inhnam hnawih ngei nia rinhlelh mi paruk te chu Aizawl Police Station ah thu zawh fiah an ni. Heng mite hi ramsa. Exotic species hmanga dan lova sumdawnna ah an inhnam hnawih ngei ni a rin ni mah se, finfiahna tha tawk tak dan hnuaia anmahni kawlzui theihna khawp finfiahna awm theih loh avangin kawlzui an ni lova, an vai hian state pawnlam mi vek an ni a, pakhat hi Delhi a cheng niin panga dangte chu Kolkata a cheng a ni. Mizoram Pradesh Congress Committee, People's Conference Party leh Zoram Nationalist Party te chuan Sakhawzalena duh intelkhawm pawl Mizoram Secular Alliance dinin thawhhona thuthlung an ziak. Zirtawpni khan party pathum hian Vanapa Hall ah Sakhawzalenna leh ram leilung fate hamthatna humhalh tih thupui hmangin vantlang inkhawm an buatsaih a, He hunah hian Mizorama sakhaw zalenna a lo awm theih nan leh ram leh hnam a him theih nana thawk ho turin thuthlung an ziak nghal a, party pathum President Chevin hming an ziak hnan a ni. Inkhawma MPCC President Pu Lalsawda chuan Mizoram Secular Alliance din chu hnam damna a nih thu a sawi a, India rama Hindu Lalram buatsaih tumtu bjp leh a thawhpui te chu Kristian anga do dal a chul tih sawiin, Political party, Kohhran leh NGO ang pawha do a ngai a ni, a ti. India leh Mizoram-ah sakhaw zalenna a awm ang a awm a ngaih avangin mnf party leh zpm party te leh Mizorama Kohhran hrang hrang leh NGO hruaitute pawh ram leh hnam humhalhna kawnga hma an lak ho zelna atan Mizoram Secular Alliance zawm ve tura zawm ve turin a sawm a ni. Sawi zelin Pu Lalsawta chuan kawng Mizorama Congress Party sakhaw zalenna duhtu an la awm tih a sawiin Mizo Missionary ten thlamuang taka Pathian rawng an buah leh theihna turin lungrual taka thawhhawna tel thawhhawna tel chu a hun takzet avangin thawhhawna siam siam an nih thu a sawi. ZNP President Pu H La Rinmawia pawhin astrologer pakhatin India ramah bjp in party mala chak taka rorelna a lekawh hunah India chu phel sarei ah a la phel ang tih a lo sawi lawk tawh chu tunah hian a thleng dik mek niin a sawi a. Bjp hi tumah. Bjp chu tumah in mawng zawm tawh loh se a duh tih sawiin bjp chuan a mihring, Mizote min duh lo va, kan ram chiah hi a nih an duh a ti. PC party president Pu Vanlalruata pawhin Mizoram chu an ti bjp nih a ngai tih sawiin chu chu kan ram, kan hnam, kan sakhua a himna atan a tul a ni a ti a. Bjp chuan Hindutva kalpui a tum mek ah leh UCC leh India danpui atanga sakhaw zalenna paih avangin, A la buai zual thei a, Mizoram chu a tuar theih a tuar thei dinhmun a ding mek a ni tih sawiin Kristiante'n he thil hi kan duh lo va, kan do tlat dawn a ni, a ti. Mizoram chu a tuar thei dinhmun a ding mek a ni tih sawiin Kristiante'n he thil hi kan duh lo va, kan do tlat dawn a ni, a ti a. Forest Conservation Act avangin Mizoram chan theih a nih thu a sawi bawk. MPCC General Secretary Pu John Siamkunga chuan UCC chungchanga hmar chhakte him tur anga sawi chu him theih rin loh thu a sawi a, Jawaharlal Nehru hun laia Hindu Code Bill siam nen kan sawipawlh thin a, khang kha chu Hindi Hindu tan bik a ni a, Kristian te a huam ve lo nih a sawiin Hindu bik inenkawl-na tur a siam a ni a, tuna UCC kalpui an tum hi chu kan vai huap a ni a, sakhaw tin a tel vek dawn a, dan thlap hnuaia tih dan thuhmun a lian ber Hindu dana kal tumna a ni a ti. UCC duh lo hian mithiam, IAS leh IPS rual ten UCC duh lo hian mithiam, IAS leh IPS rual ten Prime Minister Modi hnenah an duh lohna an lo thlen an lo thlen hial tawh a ni a ti bawk. Inkhawm hi MPCC Treasurer Doctor Lalmalsawma Nghakan a kaihruai a, MPCC Media Department Chairman, Doctor a lian chhung a kaih hruaiin resolution an pass bawk a ni. Nimin khan Excise and Narcotics Department chuan an Minister Engineer Lalrinawm a hovin thla khat chhung an hnathawhte thlir letna Minister Ru Miniko Khatla-ah an nei. Engineer Lalrinawma Minister chuan ruihhlo kan dona kawnga thawktute inpekna leh thawhremna chu a taka hmuhin fakawm a ti hle a, theihtawp an chhuahna chuan khawtlang leh chhungkua ruihhlo avanga harsatna tawk meka tan chhan chhuah hna nasa takin an thawk a ni tih hre reng turin a sawm bawk a ni. Minister hian ruihhlo dona kawnga theihtawp chhuahpui thintu NGO te chungah pawhlawm thu sawiin Mizoram thenawm buaina avanga Mizoram a lo pante leh Mizoram lo pan te leh awm mek te pawh ruihhlo tawlhna kawnga inhnam hnawih lo tur leh ruihhlo dona kawngah thawktute tanpui tu ni zawk turin a sawm a, hmun hrang hranga district level ruihhlo do an neih dan tlangpui leh hmachhawp te sawiin thawktute harsatna leh an mamawh an thlen te theihtawp chhuaha hmalakpui zel a ni ang a ti bawk. Assistant Commissioner, Excise and Narcotics Department, Pu Peter Zohmingthanga'n Mizoram district hrang hrang Excise and Narcotics thlakhat chhung thil man leh thawhdan report pekna hun a nei a. Pu Tila Ramzava, Assistant Commissioner, Excise and Narcotics, Aizawl district chuan Aizawl district bik hmalak dan leh hnathawh dan tlangpui report pein hmalakna zel tur atana hmachhawp a tarlang bawk.

Pu Ti Rilram Zawa, Assistant Commissioner, Pu H Lalchhuanawma, Assistant Commissioner, Pu Ngur Than Za Masailo, Assistant Commissioner, te an tel a ni. Pu Ti Lalram Zawa, Assistant Commissioner, Excise and Narcotics, Aizawl District chuan Aizawl District bik hmalak dan leh hnathawh dan tlangpui report pehin hmalak zel la tur atan an hmachhawp a tarlang bawk a ni. He hunah hian Principal Secretary, KT Beicho,